It-tim ta' Xarabank imur jiffilmja d-dekorazzjonijiet fil-gżira ta' Għawdex. Illum jien Awol u inti l-għajn Għawdex, ħa naraw it-tiżjin tal-Milied tal-Għawdxin.
Naqbdu t-triq lejn in-Nadur.

u Austin Napletan. Ħadt gost naħdmu ħafna fil-fatt hemm dettall kbir ara. Presepju li huwa l-qalba ħafna fil-fatt jiġifieri nżommu hawnhekk għax eh, presepju li joġobni mmens.
U isimgħu hawn il Charles. Isu qed jipprova jbelna presepju Napletan. L-istil tiegħu huwa stil Napletan għandu eh, varjazzjoni ta' pjanura differenti għandek isek Sular, sular u sular, però dan huwa l-min pereżempju m'għandux illum id-djar ma tantx huma kbar bħas-soltu għandek kompakt, presepju kompakt, tamlu f'kantuniera u fl-istess qed iżejjen ukoll. Qed inħossok isek morales. Ah, mhux hekk.
Mendi jen naħseb li kieku kienu jafu Peppi, żgur kienu jdaħlu lil Peppi bħala pastur naplet. Nafx kienu jqedu, mela, minn nafx kienu jqedu. Forse laġet tal-presepju, nitċajta ta'
inkomplu naraw aktar presepju. F'dan il-presepju Charles idaħħal l-element tal-ilma. Fin-nadur ta' kull sena, Charles u l-mara tiegħu jilbsu ta' San Ġużepp u l-Madonna għal purċissjoni tal-Bambin. Jena naħseb inni nagħmel għal dal-aħħar 28 sena. Ġifieri issa eh, wasal biex noħroġ ukoll bil-pensjoni.
Niskopru li Charles mhux presepji biss jagħmel, imma anke bena knisja żgħira. Il-linef biex trajt, imma l-bqija l-affarijiet l-oħra kollox kollox jien. Kull min ġej jara hija isa replika tal-knisja tagħna tan-nadur. Eh, tan-nadur għandek bokka b'tan-nadur. Ah, ħafna, ħafna, ħafna.
U la Charles huwa minn nadur ma jistax ma jkunx dilettant tal-karnival. U nista.
Bes fil-karnival. U ma tafx.
Dejjem it-tlet ijiem l-aħħar li debutajt kien li maskli tipo ta' Gorbachev, raġel xieħ ħafna, dak it-tip ta' maskli, joġbuna ħafna. Lura Malta morru għand is-Sinjura Agnes Borg f'Burmarrat. Issa wasalna Burmarrat morru għand Agnes. Hello Agnes! Kif inti? Agnes għandha 81 sena U għadha taħdem l-affarijiet bl-idejn. Dan illum dendilthom eh? Għax illestihomli. X'jiġifieri dawn kif kif għamilthom? Backstage.
Minn meta mitilha r-raġel, Agnes tintefa' tagħmel dan ix-xogħol anke bil-lejl. Il-ħjata ta' dawn l-oġġetti huwa kollu xogħol Agnes. U ftit ta' xurilu, Agnes tingħata l-premju Anzjan tas-sena. Ta' dis-sena. Ta' dis-sena.
Jaf kemm fraħt mela. Ħafna. Tani ċ-ċertifikat u mbagħad il-President, il-President.
L-isbaħ rigal għal Agnes hija l-familja. Meta narahom hekk flimkien jiena dik l-isbaħ rigal għalija. Imorru l-mosta.
fid-dar ta' Austin Galea. Austin huwa missier il-kantant Ludwig Galea. Jgħidilna li fi tfulitu ma kienx hemm Father Christmas. Aħna il-Bambin, il-Father Christmas laqqas konna nafu bih meta konna żgħar. U il-Bambin insomma dik is-sena ġabilna karozza tal-linja. U konna tlaqna minn Ħ'Attard u di dejjem baqgħet ġo rasi, dil-karozza xarabank. U kont mort minn għand dawk in-nies illi ġew joqogħdu minn flok naħat tard u qal isma' għandu dik armejna kollox aħna. U qalbi kienet sa tieqa fett issa nagħmel replika ta' dik il-karozza. Jiftakar meta darba minnhom il-bambin ma ġablux rigal. Naħseb il-bambin kien brok. Tu niftakar bdejt nikbi u nikbi ħasra ma' mbagħad fl-ewwel tas-sena Naħseb daħlitlu l-paga, il-bambin, u ġab l-ajruplan niftakar bl-iskrejjen. Għal Austin, il-milied huwa s-sena kollha. Aħna fissati, jiġifieri jiena pereżempju milied is-sena kollha, naħseb x'se nagħmel is-sena kollha. Din is-sena esperimentajt xi ħaġa bil-kartun. Għandi ħsieb ġo rasi, din is-sena beħsiebni dawn iż-żewġ Prasepi, ħa ntihom iż-żewġt itfal li jagħmlu pitka tal-Milied, ġo post li mhux se ngħidlek fejn imma. Mhux se ngħidlek fejn. Sorpriża. Sorpriża fejn ħa mmur.
Austin ilu bil-kollezzjoni tal-Milied sa minn meta kien żgħir. Dan hu d-delizzju tiegħi jiena, jiena jiena sinċerament hekk tistaqsi tfal x'inkun irrid preżent matul is-sena jsifru jew hekk ngħidilhom xibu xi ħaġa tal-Milied, il-bija ara ma ġġibuli xejn. Nista' ngħidlek li dil-vetrina li għandi hawn. Kollha mimlija ta' dis-sena.
Dawn huma ftit mill-pasturi li ġemma Austin. Dan il-bambin għandu 99 sena. Ix-xar Tiegħu huwa tazzija li għandha ngħid ngħid.
U dan huma uħud mill-presepji u bambini li kollezzjona. Wieħed mill-presepji ta' Austin sa anke spiċċa fuq il-bolol tal-Milied ta' Malta. Austin jgħidilna li qatt ma kienu ndunaw li Ludwig kellu talent fil-kant, sakemm Darba minnhom niftakar eh, bellaħna ġbir laqqat konna smajnieh kanta. Xejn, assolutament xejn. Għallinna tħarġu festival, għallinna ktib diska, għetlu ibni xiex, għetlu inti għet iġġennen xie ti taħme minn arma għat kantajt, Għallu, da għalli, għalli għan nixħata. Għan niftakar ħagġittini, niftakar għaw eh, dan il-fessa, minn insomma baqa. Mid-dar ta' Austin, għad-dar ta' Josephine Tabone fil-mosta stess. Hello, Josephine. All right.
Josephine ċitata si spiegalna t-tizjin taħħa. Issa ħani xerba li tara. Eh, kullimkien, eh. Kullimkien.
Dawn huma uħud mid-dekorazzjonijiet li Josephine tagħmel bidea stess. Araw xi ġmiel!
għax għax temni wara mill-kartun un bat nżejjen jina bl-insib bidrab u affarijiet għed tifemek. U dik u kol. Mela, jiena. Ikolli naqa drab, kollox jina, dan u kol. Dabbar s-dentlu l-kalzetta biex il-Father Christmas iġibilom.
Josephine sal-pupi u l-linef iż-żejjen. Nidħlu fil-kċina ta' Josephine. Bil-kċina noħorġu fil-bitħa. U fil-bitħa u kol għandek il-siġar tal-mili. Jgħati kullin kien jina, kullin kien.
Mid-dar ta' Josephine għad-dar ta' Violet fil-Mellieħa. Kull sena Violet tarma